exercise saka marara bho zvinhu aiwa ai ndamuka bho zvangu amhene iwe wamuka sei aiwa ndamuka bho ini handiti eh.
hatadii tati tigare hedu pasi gara pasi tigare taura zvedu tiri papa zvinhu zvacho eh. ah.
saka bana wamasangana naye kama exercise ah bana wandasangana naye asi zvikuratidza kuti vanhu vari kushanda maminda mubvubvudza vari kurovaka vari kurova ah vari kurova Saka imwe mutaba namasanganisa kapfumbudza madzona sei unono? Ndakuona hangu muminda umu kuti makacherwa makomba mumaminda umu. Oh. Eh. Aiwa pakaipa. Eh. ah. Madzibaba aya ndakavazovaona vai vaya. Oh. Eh. Makasangana kupi? Ndakavaona kumba kwavo.
Alright. Eh. Ndikavabvunza nyaya iye yamanyika kunamira pabhara apa. Eh. Madzibaba vaya vakazviramba. Nemutauriro wakaita madzibaba. Mm. Ndinozvibvuma kuti havasi zvechokwadi. Yeah, zvinodaro.
Nokuti makangosangana muroad imi mm. muchizvibvira kubasa. Saka madzibaba ava ndakavati ko imimi minyaya yebhara ndiri kunzwa iyi. Imimi penyu ndepapi? Zvakanzi aiwa madzimai. Nyaya yebhara iyi kai murume wenyu ndakangomuona achizvibvirawo kubasa kwake. Yeah, takasangana ibva kubasa. Ndobva tangokurukurawo senyaya. Takurukura senyaya ndakabva ndangosiyana nazvo zvakaita sei? Zvakadaro. Mm. Saka bhara iri munhu wekunamira ka akanamira kwagurundoro. Ah, ndangomukira ndaona makomba kusenseni kunoku havana kushanda havari kushanda aiwana mm. tonguva yazvikuratidza kuti nguva yekurima yakwana manje eh, aiwa ndizvozvo ah, mvura yacho yapedyo mm. mm. ah, kumakokabe kunenge ndazokarota ka aish ah, ndofunga kaa tozikuda kunyatsokukuya manje ah, utoita zvokurota bhebhi mm.

But ndivadira mai vaiita veguru Ah, ivai. ndaivada but ka zvavakazoita manje ndozvatozondipa doubt manje pavari ah maiguru wako anovhura hombe Ah, vekuvhurireiwo.
ah ihombe zvekuti ibhara zvarowo riri mumaoko but eh Mm. ah zvinhu zvacho ah pakaipa Saka vakazoti chii ndo ndo ndo kauweri kabhosi kabeba akanga. akuda kungouya manje handizozoti kuti ndoita sei ah. ndoita sei nako manje sematauriro akamboita pai pai mafana kuti akakufonera achikubvunza kuti hanzi kumaraini kwenyu ndakanzwa kuti kune munhu akanamira eh. pabhara and kakutoti ndotonoda kutoona mukoma wako wakugara ah. nawo saka ndopa ndakuomera manje akauya akasvika akandoona ndakabata bhara so manje zvobuda zvakanaka apo futi anogona kutodhauta futi zvekutoti ah, kana marriage yacho inogonotoramba futi pauri saka hey achaziva kuti ndoita sei asi i think mai manje zvinoita zvakanaka mai manje zvinoita zvakanaka unotombomira wotomboshinga patience dzinoto dzakakosha mm.
kana kuti ukanyepera kuti hangoma yawakabuda kongouya zvako hakwezi ndautononge ukandivharira hako mumba mm. kana kundisa kukichini mm. iye bhebhi rouya onana nebhebhi rako ungoti a ah, mukoma wakamboshanya wakaenda kumusha zvinhu zvisina kushata izvozvo izvi mm. ah, pane kuti auya ndone ndakadai o vabhara ah, handina shoti tingatowirirani aende mandofunga mafirimu ese ari kumaona
pakaipa varidzi vebhara zvinhu zvekumba ikoko yazvitorwe ndakazviona yeah. azvitorwa iwe hauna nyaya isu hatina kana nyaya yeah, saka nyaya dziri kwagurundoro mdara gurundoro anongonyebera kunyarara handiti hey.
vanonyebera kunyarara asi ndiko ah, but ndoona sekuti mukomana uyu bhara futi ka pamwe anenge anga asiri kuda kutoba mm -hmm. asi kuti gurundoro vanga vasingade kukubhadharai handiti baba vaye havabhadhari ndakuzvibatanidza ini havabhadhari Vanotoda kubhadharwa. Manyika kana achiba zvake anoba but baba ava havabhadhari. Ah, but deno iri nyaya yekubhadharwa akazotora bhara sei yaingotaura ka kuti vamwana nditi ndipewo mari tingo- Zvinhu zvavo hazvibude muyadhi. Hazvibude mumusha mavo ini. Yeah, yeah, Hazvibude. yeah, yeah.
Ah, saka pakashata zvino Eh. Eh. Eh.
Zviri kutondikatyamadza nanhasi nekuti munhu andaifungira kuti akaita izvi ndimadzibaba. Zvino muchimbunzawo nyaya yacho yaManyika iri kumbonzi kudii? Haa tinoipedza, haa zvimwe zvese hazvisi zvedu izvo. Inini pandaitsvaga chete Mm. ndepemunhu akaita kuti munhu anamire pabhara.
Apa mukoma ava ndafunga kuti ndinoona ana mai kumusha handine kamari kana ndakachengeta ndinovatora kuti nyaya dzedziye kuti panozoitwa nyaya yedarika vange varipo vana mai ipavo. Hameno inoti maiguru vanodiwa futi here baba kana kuti Mm, ukona nyaya dzawatanga mafana mm. inyaya dzakanaka handina handipokane newe but vanoti maiguru vako apa i think ndo vakabata mishonga yekuti ndinamire pabhara apa haa zvekuti kudiwa kumusangano mm. haa vangadiwe asi iwo zvawatotaura iwo zvekuti iwo uda unotora namama kumusha ayo inyaya yakanaka ende unotora namama mouya moita toita se nyaya dzofambirwa mm, haa ah, kutoti maiguru vako aa mm. ah, maiguru vako ndotoona ndo vakatobata mishonga iyi kutoti ndinamire pabhara varipo futi pabhara varipo ndo ndikutosuspecta pabhara maiguru vako vakutondifungisa futi zvimwe futi namadzibaba o oh, kizito vaye eh, vakaita zvisiri zvekuti mi munamire futi pabhara Ah, maguro akaoma. Vakatondiendera ikoko kuti ndinamire pabhara because ah, madzimai vakizita handivanzwisise zvakanaka. Handivanzwisise. Pamwe zvinhu zvavo izvo vakatozvitanga kudhara. Zvese zvavanenge vachiita namadzimai vakizita vanhu vakatozvitanga kudhara vasati vatombonamira pabhara. Ah, zvava. Inyaya yekutoti imimi makazonzi manamira pabhara ka vanyatsotoita zvinhu zvavo chaizvo chaizvo zvekutoti ane guruka asi iwe wakambosanganawo navo wakamboona vari kutombonditsvagawo ah, kawo handiti pandikasangana navo musi iwe ndikakuudza iwe kuti ndasangana navo ava wiki raperero pandikasangana navo aubve baba ndazobvira ndasangana navo futi ko kumba kwacho wakamboenda kunoona kuti kwakamira sei aya kumba kwavo kaindaendera kaimimi ko kana kusina imimi mukati ndinge ndirichi vatange futi kutaura futi vamwe nini ndakuvatimira futi ikoko maona kuti akunditimira nekuti komake vasisivo ah. aiwa handiti izvozvo ini inini mbeve kuya kwanditoita zveapo neapo nditoende imimi chete ah. nemamune vana maybe ndegononoona vana kwete kuti kungonoona meguru chete Aiwa handiti izvozvo. Ah, so akako eh, ah, wakagona hako kuzongonditora kundisa kuno ah, because kuno ndinyatsonzwa kana mhepo yacho ikufefetera Aiwa mhepo zvakanaka kana kusimba simba makutoratidza kuti kuti makupika pika. Ah, ndozviona kana kutsvinda ka Aye. kutotsvinda but handi- ah, tingadii Aiwa pano. Eh, ah, Yeah, kutsvinda ndikutotsvinda ah, ndatozoona kuti zvinhu zvacho zvinhu zvirikutochinja chinja Zvakutochinja.
Mm, even Eh. mweya wakanaka wekufema chaiwo watopo vakutoraramawo upenyu huri nani nani ndazopabata kuti ndikwagorondoro mese mhuma munyaya imimi namadzibaba mhuma munyaya iyi ndichaigadzirisa ndoipedza nyange tikaenda kwamambo ndakuchida manje kuti ichienda kwamambo nyange zita rakabuda rako ndindonomira inini ehe zita irori panonomira ini nekuti guru ndoro rova nenyaya yese titavangwarira mukadzi wangu tongoita eh. zvifambe eh. zvakanaka satombopa mhosva madzibaba ibva watonyarara muromo mm, wowo handichatomboda kunzwa uchitaura kuti madzibaba handichatomboda kunzwa uchitaura kuti madzibaba nekuti madzibaba nyaya haisi yavo nekwagurundouruku asi ndikufunga futi kukuenda kwagurundoro ehe ah unoitanga uchiti kudini handinoziva matangiro andoiita aiwa haina mazuva handitye munhu siyana nekwagurundoro kwagurundoro mai mai manyika vanofanira kutongoenda kwagurundoro ndiwo kwete kuti iwo unoenda vaudzwa nani
vaudzwa nani ini handisi kuda kuti vanhu vazive kuti nyaya idzi ndiri kudzitsvaga kani handisi kuda ndoda kudzitsvaga muchinyararire vandoita nyaya dzangu ndodzitsvaga
mutopinde mumatare ndatoburisai mumatare mutaura zvekupinda mumatare ngo ndiri kutaura inini
amupinde
maiguru wako aitongoti gara imomo mm. ii gara chete asi vatikagara kwenyu maitibata rafu kana ameguru
maiguru wako zvipuresha ndoinowatuma kuita zvinhu zvezvi izvozvo kwenyu me muchizopiwa seiko puresha nemunhu wangarora ne vakadyiswa iri pamwe pacho pamwe tingati kudyiswa but kumwe kwacho kudii kuti tokudya ndega chaiko chaiko Ngozi tingangosvika chikafu chapakurwa apa kutodya ndiye gari. Oh, Kuti makabikirwa here? Ya, ipapo ya.
Ukataura makaiswa mushonga chavhiyo iningi. Eh?
Ah, zvinhu zvacho mafana zvakaoma. Koma kambotazireserwa madziro makaona kuti kuta nemadziro makatombozvona here kumba kwenyu. Ah, bota remadziro kana kuti mimi maitodyiswa zvese because ini handana hwanya ndikambosangana nacho and aguta imba isina zvemabota nemadziro funga maitodyiswa zvese kana amegona Ah, mafada zvese nemusoro nemusoro kwete zvemuswe chete maitodyisa zvese kaimi apa wazondiwanzira aiwa haisi nyewe Pa- pa- pazvinhu zvese zvatatanga nhasi apa wandiwanzira aiwa kana mukoma kana kungobvunzawo zvangu ati muri mukoma wangu here ndotya kubvunzere futi but anofanira kufambira futi nyaya dzacho ndiyo unofanira kudzifambira makutondiita inini kandipote ndiita zvinhu zvinyu zvese zvekumba kwenyu ndindatomboona kuti mukoma wangu achiripo here kana kuti mukoma wangu bhozi pamwe pacho ini ndogona kuti ndakadyiswa ndisisatogoni kufambira nyaya idzodzo but iwe uchiine pfungwa dzekufambira nyaya hausati waroora kaiwe eh. hausati wadyiswa saka unofana fambirwo nyaya idzi kumaporofita kupi mm. kuti vombotsvaga kuti mukoma wangu achiri go here kana kuti mukoma wangu haa pasisina ah, gani kuti dzoti mubude pabhara ini makabuda pabhara ndotanga futi kufambira dzoti mm. makadyiswa mm. eh.
aiwa hadzi kudyiswa tozofambira tatese kana chinge ndabudawo pabhara asi mukoma maindibata vavo muri kuba kwenyu uku ah, ko unongoziva madzimai ndakakuudzei kuti mukoma ndovandikutoona meguru mimi maito chakuda kuti pesanise nemukadzi wangu pa madzimai aya unongoziva wani kuti madzimai atori problem problem chaicho apo ndima kanditora kumusha uko kuna namama uko makati ngauye kuna bate bate hii ngasangoite zvekugara ikoko matango ndibata rapo but man asi zvinoita mwari man namirira futi pabara bara ah. renyu roriri ah. bara iri ratozondishungurudza to the last Manyika ariko here kwabamnini? Yaariko kwabamnini kwatakamusiya paya paya yakarukutika paya. Asi nhasi ka ndoda kutombonomuona nokuti ndinongonzwa kuti akanamira pabhara ina ndachandikaona kai. Nyaya dzese idzidzi ndiri kungodzifambira ndisati ndaona munhu wacho. Pamwe inhema pamwe ichokwadi. Ah, dzese nhema dziye toenda tonomuona tichatonomuona because ndakangomusiya akarukutika paya paya hatina kuzombonomuona futi kuti ndipedzise oh. ah, eh. saka rega ndirosuka maplates angu ndipedzise tiende kunomuona rega ndipedzise kabasa kangu kandiri kuita eh, ndoda kunoona ndifambewo ndichitaura zvandee ndaona kotongotaura zvaunenge usina kuona
eh. Hey.